Aqşam üstü başladı maşinalar kelmeye. A dipte neme, Selskıy sovet, magazinler, şeyler. O maşinalar, no soldatlar yoq. Keldiler bular. İ soñ añladım men, uje Özbekistanda körgen soñ, Zıspyat, İstudabekr, Lâblâma taşırdılar daa.

I vot soñ çıqardılar bizi. Nu nol. Menim bir dene maşinam bar edi, ale teneke köpçekli, i kuzovası, i kabinkası, ale gruzavoy maşina çıqım aldım qovuşa, köterip attılar çetke, o da qaldı. I vot andan Auşladan Simferopol gecess maşinanen ketirdiler, i u vagonçe. Soñ poçemu da bizim vagon eki etajlı edi. Olar öksekti. Men aqılıma bar, men tepege çıqıp, tepeden, pencereden baqardım. Maña pek hucur körünirdi, able poezd able kelgen vaqıtı hvost, kada vidno. Evet, ana, anda çe ağlamaqlar, qıçırmaqlar, ana, aç oldım, ana, aç oldım, degenler, işte, ölgenler, buları men közümnen kördim. A, i bu adam da bilisiz ne dedi ot et moment? Vı znayete, dedi, vot kada vaş vozrost proydet, dedi, o birinci künü, tada vse bıt normalno, dedi.

E, soñ ana alıp keldiler, qısqa aytacağım, onı aytmaq pek çoq. Yolda kelgen vaqıtte avle razyezdler bar, soñ nimeler, parovozlar, paravoyejı, suv alıylar da, takoy gusak dliyniy, povoraşvıy i nabirayıt, soñ vstreçnıy poezd keliy.

Endi onı yol boyu on sekiz sutkanıñ episini aytıpmasıñ da. İşte bu birinci, er stansiyada öyle vaqia. Soñ kelip tüştik Bulungur degen yerge, bu Samarkandskiy oblast. Bulungurğa kelip tüştik, alıp kittiler Karamoyınsk kolhozın, Karamoyın degen bir kolhoz var edi, soñ oldu, uje unuttum, Stalin kolhozı oldu Oktâbrskiy, a bu bir kolhoz deyiş, anda barıp tüştik. Öyle su, Ahay, Qarasuv vardı. Pravılnı, Karamoyın kolhozı. Su aqardı Qarasuvda, zıyer, faktiçki, kak buta bu uçan su yem yeşil, a eti qamışlarnıñ içinde. Babam içti, ana, hastalandı, anam sanatoriyada çalışırdı. Ötükarın közü açıq de, i, bizi varıp raispolkomdan çe, çe, andan Qaramıyından Yaroslavsk kolhozğa köçürdi. Toka ketirdiler beş semya, altı semya, bilmeyim, bir evitge. Er kün oluyda. Ana, vot esapla, no beş semyada qaç adam olsa, er kün olüy, i, Çıqarıylar aktivler kömmeye, men de yarı küteyim olarnıñ adına. Mezarlıq uzaq degil, Vari handa. Men bu şakalları özüm kördim. A o nime aşağan şakallarnı. No yarım metra, bir metra qazaylar işte, onı kim qazacaq anda? Sen erkekleriñ olmasa, yaşlar, o da nenen ya? Seniñ bir instrumentiñ olmasa, ketmen uzbekten alsañ işte ya, nas? Yapardılar, uje podrobnısı aytmaycam. Nu, yarım metr, a bir metr olsun, qazardılar. A soñ, kütken soñ, ardıñdan şakallar onı çıqarıp. A men şakallarnıñ özüniñ nasıl turğanını kördim. İnteresno. Mezarlıq anda da, olar mezarlıqqa qarşı turmay. Bax, ne aqılıma qaldı. Able anda baqay, mezarlıq mında. Özü bile turuy, başınen anda baqay. Sluçiy neostorojnost, naş prâmoy bejat, ne razvoraçivotsâ, baq sen, şakal, naz, nime. Olar da soñuna naz ulardılar, o qadar bütün yerler, nu, kak step bola da, öyle ulitsalar, mulitsalar, kolhozlarğa da stroyistivstvo yoqtı, soñ olar yoq oldı. Borlar, bu nimeler, şakallar o vaqıtte pek çoqtı. Ana soñ. Anam andan da köçürdi bizi. Keldik, a, bir Pilgöz degen bir Rustem, Pilgöz Rustem, anası aç ol, ana, ana olaraq aç oldım, aç oldım dep ağlay. Abrasını aytıp keçeyim, ştobu soñunı unutmayım. Bizim bir maqsadımız var edi. gece aqşama yatqanda bir şey kerekmey, nu, ştobu qursağıñ toyıp yatqaysıñ. O beyaz ötmekleri laf etme, o qara ötmekni de laf etme. V osnovnom zagara, bu makkeyden olğan ötmek, arpa ötmegi, öyle şeyler, o da, nu, yoq, nol. Ana şim men özüm aytacam sizge, men, vot aytılar da, adamlarımız hastalıqtan öldi, açlıqtan öldi, no episi ölmedi da. Neçe episi ölmedi? Ya men ölmedim da. Men a o tiri qalğanlardan bir denesim, Golodomordan. Soñ ana keldik, tüştik o Yaroslavskıy, o Bektob degen yerge.

O, Kpasmaynıñ qarısı i eki dene qızı u burçekte, po diagonali. Men, İdris ağamnen anam bu burçekte. Ana öyle yaşadıq. Açlıq, hastalıq. O, men çoqusı aşardım, neme vaqıtte, aduvançik. Soñra ap vaqıtı uje mına bile davutça derler, a o zerde ayılçıgı köresiñ mi, ansı ot abrikos. Ana öyle soyunı ketirip, anama pişirtirdim, soñ çiy unı aşardık. Nu, şo takö mı golodomor? Nu, yoq, nol. Yoqtır, uzbekke barsañ, uzbegin özüne de yoq. Olsa, lekin vereyim, vermeyim bilmeyim. Ana öyle dayandıq, ot var, haqı degen bir ot vardı, soñra öyle atqulaq berdiler, kak naş şavel pohoş, toka şavel değil de atqulaq. Onı anam cıyıp, qaynaq su, e, qaynatırdı, soñ vıjımat eterdi, soñ işte soñ, eñ pek soñ, başına değil, qaysı yıllarını aytmaycam, on altı kilo ayğa buğday, on altı kilometrelerden Bulungurdan varıp anam buğday keltirdi sırtına qışta eto trapka baylap. Ana andan soñ köçtik işte Bulungurğa, Bulungur degen yerge, ya mnogo propuskayü, andan soñ işte ayaqqa turdıq, degen kibi no bu olsun, No, endi qursamız ötmekke toydı dep aytmaq mülkün, bu Stalin gebergen soñ. Men öyle adamlar öldi demeyim daa, çünki öyle adamlar geberi. Ana öyle ağır künleri kördik, rezultat, anam elli beş yaşına Yaş ölip kitti, babam anda öldi, Alime apamın qızçığı Ğanime anda öldi, qaynatam ölip anda qaldı, qaynağam anda öldi, bir ağam anda öldi, eñ böyük soyu.